da i, i Gynarfon dod â um, gwaith i fewn i pobl lleol felly. Um, a chi, fel mae'r seit ar y funud, mae'n dipyn bach o aisor yn, yn Gynarfon dydy. So mae'n peth da, sy'n ni'n feddwl overall dy. Be di dy deimlad di am y carchar? O, no, mae'n iawn sydd o yna.
Well na weld y lle wag fel yna, di. Ti'n fel, uh, mae gill fwch mae o, ynddi. Wel, ti'n ei rhywbeth efo fo, na gadael o'n wag, uh, o, na, da byd dwi fel, di. Cytuno fo fo, i rwad. Mae da wa gwaith i'r ardal. Neith pawb benefitio ohono fo, a bob dim. Neith y siopa, neith y pubs, neith y taxis, a bob dim. Dwi all for it, i dda rwad. Dwi'm yn gweld dim pam be' ma' pobol isio poeni amdan. Cos carchar i dim criminals a hard men fel nhw. Cos pobol petty thieves a drygis a llefyn y lle. A ma' o'n ffatri, o'dd o'n le da i fi, rhaid i fi ddeud hynna, ac yy mae wedi cadw llawer un mewn gwaith yma. Os neith o gadw pobol mewn gwaith yn y dyfodol yy pwy sy i wybod? Yr unig beth gynno fi ofn ydi fydd 'na Saeson yn dod i mewn a I gymryd yr jobs gora, swn i'n feddwl. Ia, ond pam ddim? Um, yn dod o gwaith i'r aerial. Um, dyna beth sy'n pwysig i'r ochr yma Cynarfon neu Gwynedd i gyd. Dwi'n mwy o gwaith, dwi'n mwy o publicity lle hefyd. Um, ia, just basically, dwi'n teimlo sori dros y pobl sy'n byw yn agos i lle, ond mae un peth, mae gorau digwydd, um, mae gwaith gorau ddod yn ôl i'r ochr yma, a ia, I'm all for it. Yn amlwg, ar lefel economaidd, mae o'n mynd i ddod ag budd sylweddol i'r ardal. Mae yna bobl yn mynd i gael eu cyflogi pe mae'r lle'n cael ei adeiladu, ac yy hefyd o safbwynt gweithredu yym y carchar pan fydd o wedi cael ei adeiladu, mi fydd 'na waith. Felly, mae hynny'n bositif dros ben. Dwi'n teimlo bod 'na ond yn dod o fama. Na, swm yn deud bod 'na ond.
Yn amlwg mae gin bobl pryderon, a dim ar 'y mhatch i fel mae pobl yn deud, ond mae rhaid mesur un ar erbyn y llall, a mae'r budd economaidd yn amlwg, arbennig yn yr hinsawdd ariannol sydd ohoni hi, ac yr ardal y da ni yni hi hefyd, yn rhywbeth i'w groesawu, fyddwn i'n ddweud. Dwi'm yn gweld dim un o heina rhwng ffor hyn. Dwi'm yn me'wl. Ma' busnas yn stryglo fo'r hyn fel mae. Ond wedyn ma' 'na rhei carchar yma ma' wnna'n dwi'm yn g'o' ma'n hollol gwirion. Yy da mewn un ffor yy am bod o'n dod â gwaith yma ag eto mewn ffor arall yy lle gwylia yy yy swn i'n feddwl fysa yr ardal yma a dwi'm yn gwbod be' ma' pobol Sir Fôn yn mynd i ddeud am y peth 'c'os yy ma' n'w mae o mynd i fyd- yn gwynebu n'w dydi? So, maen nhw, maen nhw mynd i weld am mwy na da ni? Bosib o ilrwydd, ia, ia. Ac wedyn, lle mae o ar y, yr y main road i Gynarfon o ochr a Bangor a pobl, peth cyntaf mae pobl yn mynd i weld ydy, o, mae ni, da ni wedi dod i Gynarfon, mae'r carchar yma. Be da chi feddwl o'r carchar newydd yn dod i Gynarfon? Dim yn gwrdd na di i pobl. Am be felly? Cos mae'n i'n misio fan ag oes. Um, Swn i'n cael weld yn dod yma i mond er mwyn gael y gwaith. Ond mae yna concern hefyd efo be maen nhw wedi gadw yna. Um, dwi'n bod o beth da, rili, really, os ti'n dod â swyddi newydd i'r ardal, mae'n beth da yn wedig